Pa chuan, Kan dim lutuk che a, i rilru tih nat kan hlauh luat a, kan lo ti mah mah nih hi, tiin a nu chuan duh tawk rawh u tiin a lo khap nghal vat a. A pa chuan, Hotel ah man chawi a awm reng a ngai lo, kan haw nghal hmak ang tiin a nu nen chuan an chhuak ta nghal a. Company lam rawn langin staff te an buai map map hle a. Shianingi pawh Gu Chuanan amah inzir nan project study pehin ama tawkah a lo buai ve em em a. Ralkhat atangin Gu Chuanan a lo thlir reng a, staff zawng zawng an haw vek tawh hnuah pawh Shianingi chuan a la bei tlauh tlauh a. A tih zawh hnu chuan Gu Chuanan rawn enin a dik lo deuh hlek lai te, siam that ngai lai te rawn hrilhin, lift ah chuangin haw turin an chhuak mek a, Gu Chuana chuan Hriawningin hnenah chuan, I biangah khan thil a kai a nia tiin a biang chu a va chul fai sak a, Hrianinge pawh zamin a ngawi reng a, Gu chuan chu a en reng a. Chutih lai tak chuan light thim thut in lift pawh a ding ta thut mai. Gu chuan chuan, Kei hi bang ka khawih em ni? Ni lo, ka khawih miah lo tiin a inngaihtuah nghal mawlh mawlh a. Hrianinge hnenah chuan hlau suh a rei lo vang, a tha leh mai ang tiin a hnem a. Tih theih nei ta lo chu Hrianinge chuan Mi zawng zawng tan hlimna thlen ka duh thin a, mahse hlimna chu sawi loh, vanduaina ngawt ka thlen thin. Ka awmna hmun apiangah hian vanduaina a thleng cham chi a tiin a titi leh nghal bar bar a. Guchuana pawhin lo chhang ve in, vanduaina chu tu pawhin kan tawk thei alawm. Harsatna leh lawmna te, hlimna leh vanduaina te chu tu pawhin kan tawng vek alawm tiin a lo hnem a. Hlimna awmzia te zawtin, hlimna chu hriselna hi ni a, a hriat thu te Shioringi chuan a hrilh a. Gujuana chuan a pawmpuiin dik a ti ngei mai. Hlimna chu Jin-a'n award dawn hi niin ka hria. Jin-a'n award ka dawn hun hunah ka retire ang tiin a sawi zawm a. Sherling-i chuan, Boss, i retire chuan tu tan nge ka thawh ang le? Talen i neih that teh lul nen, Enge tinge retire hmai i va tum em em ve? a lo ti ve a. Guchuana chuan, Awm hahdam ka duh ve tawh a, ka retire hunah pawh ka assistant ni reng ta che, a ti sap a. Sherling-i chuan teh reng mai tiin a lo nuih var var a. Chutih lai chuan elevator kawngkhar chu chan ve rawn inhawngin security chuan a kut chu a rawn dah thla a. Sherling-i chuan, Boss kal hmasa rawh tiin Guchuana chuan kal hmasa rawh a rawn ti ve thung bawk a, Hriaoningi hmaah chuan thu in a khup leh a dar chu Rapa lawn chho tur chuan a ti a, mahse Hriaoningi chuan chutianga an hotu pa ber han rah mai chu a ngam tlat lo va, Guchuana chu tho lawkin Hriaoningi chu a chawi kang ta a, Security chuan rawn pawt chhuakin a chhuah veleh Hriaoningi chuan a kut chu zu phar thla ve nghalh thuai a. Chutianga Hruaining-i kut a hmuh chuan an accident laia hmeichhe naupang te kha ngaihtuah chhuakin khami tuma hmeichhe naupang te nen an enchelh dan ang chiah chiah chuan a va chelh ta a. Leaf atanga hruai chhuah an nih hnu chuan Gu chuan a in lam an pan a. Gu chuan a chuan mak tih hmel zetin Hruaining-i chu a en thin a, Engatinge a kut ka chel apiang hian kha naupang nen khan inang riau a hriatna ka neih zia mai le tiin a ngaihtuah a. Hrianingi chu a va en leh thin a, Hrianingi hnenah chuan architecture lam zir a duhna chhan zawtin Hrianingi chuan a pa building sakah niharsa leh chanhai tak tak te chenga chenna in an neih phah dan te chu sawiin chumi chuan architect nih a chak tir dan te sawiin a chhang a. Gu chuan a chuan, I pa chuan a la chhunzawm reng em tunah hian tiin a zawt leh a. Hruaningi chuan kum sawm pali a nih laia a nu leh pa in an borual san tawh thu hrilhin, Gu Chuana chuan in thla hrung takin ka tihpalh lutuk a lo ti fat a. Mahse Hruaningi chuan, A pawi lo, kum tam tak a liam tawh a, ka pawm thiam tawh alawm tiin an titi dun mawlh mawlh a. A tukah Hriaoningi chu Gu Chuana office ah a va luh chuan Mister Gu emaw awm dawn a tih laiin Mister Gu thut phah ah chuan cheng ran a lo thu reng a. Hriaoningi chuan Mut chhuak hmel i va pu ve a lo ti a. Cheng ran chuan I thiannu ngai hian ka mu hil thei lo a nih hi, ka chava ka taksa pawh a che zo tawh a lo ti chuai raih a. Chengran chuan i ania ni a hmuh theih nan remruat sak turin a ngen ngawih ngawih a. Hrianingi chuan a han tek sak a, amah nena zanriah kil dun tur angin a va sawm a. Hrengran hnenah chuan, A hmun chu location ka lo thawn dawn che nia tiin an inremsiam a. Hrengran chu an lawm em em khawp a. Tun atang chuan, Jiang Hrianing, ka thian tha ber te zinga mi i ni tawh ang, a han ti hluai a.

Tunge chu chuti in a zawt ta nghal a? Guchuana nu chuan a assistant Xiaoning i kha mawle tiin a lo hrilh a. A awmdan atang hian a duhzia hi ka hrethiam vek a ni a ti zui a. An thlawhna a chhuah dawn tawh vangin an inkalsan ta a. Xiaoning hi chuan Guchuana na mamawh ken sakin an inah a kal a. A project study buaipui pawh Guchuana chuan sawipuiin a zirtir melh melh a.

A nutei pawh chhuak turin a lo inpeih at tawh a, a nutei hnenah chuan a thianpa car hman a dil thu leh pawna car in a nghah thu te sawiin hlim takin an inzui chhuak a. Pawna an chhuah chuan Tangshu chuan a lo hmuak a, a nutei hmel chu a dik lo nghal a. Hei hi i thianpa chu maw? Jianxiao Ning tiin a chuang duh ta lo va. Mahse, Xiao Ningi chuan damdawi in awm man leh in enkawl nana pawh company sum a hman ringawt thu te sawiin car dang man chawi a hmang turin pawisa an nei loh thu te a sawi a. Chutiang a nih takah chuan a nutei pawh chu lungawi la vak lo chung chuan a chuang ve ta ngawt a. Gu Chuana in lam rawn langin sofa ah chuan notebook pakhat hmuhin a chhar a, a han keu chuan Jiang Xuening tih a lo inziak a, Xuening hi chuan a lo thlauh palh a lo ni. A han keu a, milem leh thuziak ho te te bakah a zirlai kaihhnawih lam pawh a lo inziak tel a, Gu Chuanan a han chhiar chuan a nui suk suk a. Chutih lai chuan Shengran rawn lutin zu rim a rawn nam lut hle mai a, Gu Chuana chuan, Zing kar karah i rui a ni maw? a lo ti a. Chengran chuan ian ianin a lo hnar avanga a rilru nat thu sawiin Gu Chuana chu a kuah a, hlim loh hmel zetin sofa lam a pan a, a let thuai a, a chat thla zui nghal a. Hrianingi te rawn lang lehin an inah chuan a nutei chu an han hruai lut a. A nutei chuan chu an inluah chu a vawikhat hmuhna a nih vangin a dam loh laia an lo insawn avang chuan inchhungte chu a han enkual ve thuak thuak a. Bangah chuan Tangshu thlalak intar pakhat chu a han en a. A nutei hmel chu a dik lo leh nghal a, an boruak chu a dik lo tan ta nghal a. Hrianingi chu a nutei bulah chuan va kalin a nutei chu mittui nen rilru nasa zetin a lo awm a. Jiang Xuanning, I pa, ka unaupa khan pawisa tlem te pawh ei ru ka duh ngai lo. Engtin nge mipui sum ei ru an puh theih? He pa a thian tha emaw tih thin vang vek kha a ni. Engtin nge hetiang hian an thlalak te hi an la tar theih zawk? Hetah hian kan awm thei lovang, chhuak kang u, a ti ta nghal rum rum a. Tang Hru chuan Ka nute, i dam fel ve chiah a, khatiangin i rilru tina duh rih suh, keimah hi ka chhuak rih mai ang tiin a chhuahsan ta nghal a. Hrianingi chuan damdawi ina a awm hlan a, an choka an tih kan vanga heta insawn ta rih mai an nih thute chu ṭha taka hrilhin a nutei chuan, I pa chanchin sawi hi i duh lo tih ka hria. Mahse, ka rilru hi a na thar leh ṭhin. Ṭap suh, min ngaidam rawh tiin mitui nen an rilru a na thar leh a. Hrianingi chu Tangshu bulah za chhukin a nutei chu hrethiam hram hram turin a va ngen a. Tangshu chuan an pa te ho hun laia thil thleng chu anni tan chuan an hriat phak loh thil a nih thu te sawiin, khami avanga indem ngawt tur an nih loh thu te chu an sawi dun a. Gu chuan a rawn langin Hrianingi notebook-a a thil ziah te chu a dik lo leh ziah belh ngai te a lo en dik sak a. A lo ziah sak melh melh lai chuan Chengran chu rawn pheiin, Chu notebook chu tuta nge ni? a rawn zawt a. Guchuana chuan ama notebook angin a lo sawi a, mahse Chengran chuan a han en thin a, a awih thei ngang lo. Hmeichhe notebook a va han ang em em tiin a lak sak a, a neitu hming inziak chu a han chhiar a, Jiang Shianing, Eheu! Hrianing i notebook i lo check sak vel maw? Hey, Hrianing i lakah hian feelings i nei a mi? a han ti zui nghal a. Gu Chuana chuan, Aw nei e, tiin a chhang a. Hrengran chu a meng phawk nasa. Gu Chuana chuan, Hnathawk a chhawrtu in a hnathawk te a ngaihtuah a pui an ngaihna leh kaihhruai an ngaihna apianga a puia a kaihhruai thin ang hian, A lakah pawh chutiang rilru chu ka pu ni, tiin a chhang zui ta daih a. Shengran chuan, Yan Yanni leh Xiaoningi hi thian an lo ni reng maw le? tiin, Notebook hi keiman ka lo pe let ang, tiin a lak sak ta daih a. A rilru in chuan ka lawm e, he thil hi Yan Yanni hnena min hruai thlengtu tur a ni, a ti a. Gu Chuana door bell rawn rih in a va hawn chuan Xiaoningi a lo ni a, Boss, phone call i chhang si lo a. Pawnah ka nghak reng che a, hna a kal turah ka ngai che a, a lo ti a. Gu Chuana chuan in lama hna a la neih thu lo hrilhin lut turin a sawm a, an inzui lut a. Hrengran chuan a thiannu Yaniani hmuhpui turin a lo ngen nghal mawlh mawlh a.

Jail-ah Chengrana pa a rawn lang a, darthlalang phen atangin Tangshu pa nen an lo inbia a. Thian mai piah lamah unau ang chiah kan ni a, i fapa Tangshu chu ngaihtuah suh. Ka fapa ang chiahin ka en a nia, tiin Chengrana pa chuan Tangshu chanchin te chu a lo hrilh a. Gu chuan a in lam rawn langin Hrianingi chuan a zir lai a hriat thiam loh te chu Gu chuan a chu zawtin an inhrilh fiah melh melh a. A sawi fiah pah chuan an in en fuh ta thut a, an mit leh mit a in tawng ta. Gu chuan a zam lutuk chuan a pen hum lai reng chu hum nghet zo tawh lovin pen chu a tla thla nawlh a. Chu veleh Hriaoningi chuan, Boss, i tui hal ang, tui in tur ka va laksak ang che tiin lai deuh ṭut chukin a kalsawn chhan ta a. Guchuana chuan a sana en vatin a lungphu a rawn rang leh nghal dup dup a, a mang ang ru tan tawh. Hruainingi chu tui no khat kengin a rawn phei a, a han pe tur chiah chu Guchuana chuan Hruainingi chuan a tuar ang tih ngaihtuahin ka tui han lo tiin a tho nghal thuai a. Chuaningi chuan ah a nih chuan i dawhkan hi ka lo rem fel sak ang che chu tiin a lehkha te chu a han rem khawm a, Gu Chuana chuan a ngai lo keiman ka lo ti ang lo ti vatin vawi leh khatah ka ren a rawn thim ta thut a, Gu Chuana chuan a han in enkual a, a kut leh lam chuan computer monitor chu a lo chelh hman reng chu lo niin Chuaningi chuan electrician ka va ko ange tiin buaipui turin a chhuahsan a. Gu Chuana chuan phone call dawng nghalin a lung doctor in a heart rate a sang thut chu rawn hriain a lo call nghal vat a lo ni a, thuawmzia te rawn zawtin reilo te an inbia a. Hrengran pawh chuan a phone ah notification dawng nghalin a va mak ve, an ni pahnih hi thil eng emaw an ti maw ni le? Ka chhuahsan chauh bawk si. An inkuah nghal em chu ka ring bawk si lo, tiin a ngaihtuah neuh neuh a. Let leh tum zet naah amaherawh chu let lovin a kal tlang lui ta a. Hriawningyi chu electrician te nen an lo lut a, a chhiatna lai te chu dapin electrician te chuan an han enkual a. Hriawningyi chuan Gu Chuana chu a hmuh tak mai lo avang chuan a zawng a. Inchung lamah te chhovin a va en a, inchungah chuan kawngkhar pakhat chu a inkau deuh a, chu chu hmuhin a chhungah a awm a nih ringin a va au a. Mahse Gu chuanah chuan a chhang chuang lo. A han au leh thin a, chhangtu reng reng a awm tak lovah chuan mak tiin kawngka chu a han hawng kau a, a lut ta ringawt a. A luhna rum chu a thim thuap mai a, Hriawnengi chuan a hlau ru deuh nghe nghe a. Chu room chu nel lo hle mahse a lut zel ta tho va. Charging room a luh thlen ve leh chuan vawi leh khatah light chu rawn eng pup in bang zawng zawng pawh a eng nghal ta uar a. Hriawnengi chu a hawi kual a, a hma a thil mum var lianpui mam pel pul chu hmuh in mak ti tak in a en reng a.